Koronavirus ve yaptimizatsiya belâsı. Koronavirus derdi dünyanı endi sarsıtıp başlağanda, Aqmescit soqağında rast kelgen bir tanış iş adamım, Uf, uf, ne olayat-ay-a? İşhanemni qapattım, kelirim kesildi, adamlarnı mecburiy tatilge yolladım. Bu maraz qasalı bitken soñ keri qaytırlarmı, yoqmı, bilmeyim. Dünya şaştı, dep yıldırım kibi yalq etip şaşqınlıqnen köz ögümden def oldı. Kel zaman, ket zaman, koronavirusnen bağlı qalentir, karantin, qalentir, Bitken soñ şu iş adamı kene maña rastkeldi. Selâmlaşıp, al-hatır soraştıq. İşhanemni açtım. Malımıznı alğan yoq, müşterilerim kökke savrulğan duman kibi savuruldılar. Adamlarıma aylıqlarını tölemege çarem qalmay yatqanda, yerli akimiyetke başurıp, iç olmadım bergilerni vaqtınca toqtatıñız dedim. Olar da, İşhaneñni Optimizatsiya yap, dep kestirdiler. Bu optimizatsiya degenleri daa nasıl maraz ya? dep tanışım közlerini maña tikti. Zavallı teren tüşünceler içinde edi. Qarşımızda olğan qavayhanege kirip oturdıq. Bir filcan qaveden soñ tanışım tınçlanıp, özüne kelgen kibi oldı. Men yavaştan sözümni başladım. Bilesiñmi, optimizatsiya sözü asılında bu qırımtatar tilinden kelgen yaptimizatsiya sözüdir. Bu birden seskenip, öz derdini untıp, vay, ya sen qırımtatar tilini bu qadar yahşı qaydan bilesiñ ya, dedi. Ey, qardaşım, men paalı arabalarnı sevgen, dinzortlı toylar yapqan, Eki-üç qatlı evler qurğan, olarnıñ içinde yabancı kelin-kiyevlerni oturtıp, ana tilimizni su tilmaj bilgen torunlarnı asrağan qocaman milletniñ öyle de qocaman, tap altı yüz oquyıcısı olğan dünyağa nam bergen ulu qırımtatar edebiyatınıñ edebiy, bediiy mecmuasınıñ başı olam da, bilmiysiñmi? dedim. Vay, ne qadar güzel ya! Ya Vecvanıñ adı ne ya? dedi tanışım. Onıñ adı bir çette tursın. Sen añlamağan optimizatsiya yaptimizatsiyanı bu mecmua endi otuz yıldan ziyade toqtamay öz başından keçire. Onı ne bir domuz huş hastalığı, ne tilki devlet, ne ayuv devlet, ne koronavirus, ne optimizatsiya kibi maraz alalmay. Qış demi, yaz demi, mecmua toqtamay çıqa. Bizge optimizatsiya yap deseler, biz aman yaptimizatsiyağa oğramayıq dep, öyle bir çalışıp başlaymız ki, bir adam, eki, üç adam yapqan işni becerip başlay, böyle etip bıt yaptimizatsiyanıñ boynunu bir kereden öyle burıp taşlaymız ki, bir daa o nevbetteki optimizatsiyağa başını köteralmay, yuqulğan tavuqtay serilip yata. Elbet, bizde de nedendir qorqıp, pısıp, seniñ kibi tüşünçlikte, tüşkünlikke berilip, özleri-özlerini yaptanizatsiya etip ketkenler oldı. Ne yapacaqsıñ, insanlıq alı. Aslında bu hastalıq koronavirus kibi ğayet bir yuqunçlı hastalıq olsa kerek. O er şeyge toquna. Ana, keçenlerde eki defa Qaramannıñ, Amirhan Sultannıñ abidesi etrafında bu hastalıq kene qozğaldı. Onıñ da hatırasını yarım asırdan berli Ya optimizatsiya yapacaq ollar, amma çaresini tapalmay ep oğraşmaqtalar. Elbet, başqasınıñ ocağında qazan asqanlar bira çoqlaşa, amma bu zavallılar optimizatsiya sözüniñ tam qırımtatar manasını biz nasıl añlağanımıznı belki de bilmiydirler. Ne yapacaqsıñ? Onıñ içün, qardaşım, saña optimizatsiya yap degen ekenler, yaptimizatsiyağa oğramamaq içün tez-tez işke kirişiñiz de, özüñizni, adamlarıñıznı, işhaneñizni bu marazdan qurtarmaq içün çalışıñız. Aks alda işiñiz de, malıñız da harap. Ğaflet qalma, qardaşım. Sen sorağan anau mecmuanıñ adı ise Yıldızdır. Onıñ canından ğayrı özüniñ malı-mülkü de, Seniñ eviñ kibi muhteşem bir binası da, menmenlik qopay çoralığı da yoq. Onıñ derdi, til derdidir. Oña yazılıp, ana tiliñni balalarıña aşlasañ, optimizatsiya ya optimizatsiya ajdirhasımı, domuz-quş hastalığımı, tülkü-ayuv devletlerimi, koronavirus derdi kelemi, baba-dedelerimiz degenday, bizge bir kapıt,